Саха сирин историятыгар хара страницанан буолбут хоту көһөрүллүү умнуллубат трагедиятын кэпсиир, үйэтитэр, кэнчээри өйдөрүгэр, сүрэхтэригэр иҥэн хаалар үйэлээх өйдөбүнньүк бу Хатылы нэһилиэгэр баар көһөрүү музейа буолар. Биһиги дириҥник ытыктыыр киһибит, Российскай Федерация үтүөлээх учуутала, норуот үөрэҕириитин туйгуна, Чурапчы улууһун Хатылы нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, өр сылларга үүнэр кэнчээри ыччаты иитиигэ таһаарыылаахтык үлэлээбит, Чурапчы алдьархайын кэпсиир Көһөрүллүү музейын төрүттээбит Дмитрий Павлович Чичебутов быйыл икки тыһыынча сүүрбэкки сылга олунньу аҕыс күнүгэр аҕыс уон биэс сааһын туолар.

Тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон аҕыс сыллаахха оскуола педколлектива баһылаан-көһүлээн Саха АССРС оскуолатын үтүөлээх учуутала Николай Савич Соловьев салалтатынан комсомол албан аата музей тэриллибитэ. Дмитрий Павлович тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон биир сыллаахха биэнсийэҕэ бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсан баран куруһуок салайааччытынан салгыы үлэлиир. Тыынчытого сүүс тоҕуһун икки сыллаахха Чурапчы дьонун күүс өттүнэн хоту көһөрүү биоһун сылын туолбута. Манна оройуонга ыытыллыбыт кэриэстэбил күннэрин араас дьаһалларыгар, көрсүһүүлэригэр кытта өрөспүүбүлүкэ араас оройуоннарыттан, Дьокуускай куораттан хас да сүүһүнэн киһи мустубут. Кинилэр араас боппуруостарга санаа атастаспыттар, Харах уулаах ахтыылары оҥорбуттар оройуон уонна өрөспүүбүлүкэ салалтатыгар көһөрүүнэн сибээстээн сүкпүт моральнай уонна материальнай хорумдьуларын ирдиир элбэх этиилэри киллэрбиттэр. Дмитрий Павлович ити дьаһалларга толору сылдьыбыта уонна дьон тылын-өһүн истэн баран Чурапчы оройуонун түөртэн биир холкуоһун күүс өттүнэн хоту көһөрүү алдьархайын дьоҥҥо-сэргэҕэ ордук кэлэр көлүөнэ ыччаттарга эттэригэр-хааннарыгар тиийэр гына үйэ-саас тухары кэпсиир көрдөрөр музейын тэрийэр киэҥ кэскиллээх үлэни саҕалаабыта. Бу үлүгэрдээх киэҥ улахан боппуруоһу үөрэтиигэ куруһуок оҕолорун далааһына тутах, дьоҥҥо-сэргэҕэ үүнэр көлүөнэҕэ үйэ-саас тухары кэпсии көрдөрө турар буолуохтааҕа саарбаҕа суох. Ол иһин республика, улуус, нэһилиэк салалталара туһааннаах дьоҥҥо дьаһал биэрэннэр материаллары чуолкайдааһыҥҥа улахан болҕомто ууруллубута Дмитрий Павловичка Чурапчы көөрүүтүн үөрэтэригэр улахан көмөлөөх буолбута. Курупка бу теманан дьарыктаныахтарын баҕарар үрдүкү кылаас оҕолоро киирбиттэрэ. Куруһуок чилиэннэрэ бу иэдээн туһунан аан бастаан салайааччыларын кэпсээниттэн истибиттэрэ, билбиттэрэ. Оҕолор аадырыстары булаттаан сүрдээх кылгас кэм иһигэр сыыйа көһөрүүгэ хоту сылдьыбыт дьоннору чуолкайдаан икки тыһыынча кэриҥэ суруктары ыыталаан барбыттара. Өрөтөр буолбакка, дьон үгүс сылларга баттата сылдьыбыт ыар таһаҕастан босхолонон эрэр курдук араас кээмэйдээх, үксэ харах уута суох кыайан ааҕыллыбатахтыылары ыыталаан барбыттара, сорохторо хаартыскалары, экспонаттары ыыталаабыттара. Ол түмүгэр билигин көһөрүүгэ сылдьыбыт дьонтон үтүмэннээх элбэх ахтыылар, суруктар кинигэ курдук оҥоһуллан анал паапкаларга хараллан тураллар. Көөрүллүү кыттыылаахтарын хаартыскалара хоту ханна сылдьыбыт сирдэринэн, эдьигээн Кэбээйи булун оройуоннарынан наарданан, альбомнанан, сорохторо анал стендэҕэ оҥоһуллан көрдөрүүгэ тураллар. Музей оскуола биир хоһугар баппакка Дмитрий Павлович тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон сыллаахха Хатылы орто оскуолатыгар дириэктэрдии олорон, хаһаайыстыбаннай ньыманан саҕалаабыт, кэлин оччотооҕу сопхуос дириэктэрэ Анатолий Васильевич Ефремов көмөтүнэн Хүүрбэ икки да аҕыс миэдэрийиэннээх саҥа дьиэни туппуттара, ол дьиэҕэ Көһөрүлүү музейа олохсуйбута. Билигин «Көһөрүллүү» диэн судургу ааттаах-суоллаах саха дьонун маассабайдык өлүүгэ-сүтүүгэ анньан биэрии уодаһыннаах историятын хайдах баарынан көрдөрөр кэпсиир музей Чурапчы улууһун Хатылы нэһилиэгин Кирбэйэр киинигэр ыраахтан-чугастан бэйэтигэр дьону-сэргэни үмүрү тардан үлэлии олорор. Музей аанын аһан киирдэххэ, бэрт үгүс кинигэлэр, хаһыаттар, сурунааллар, баай материаллар мунньуллубут библиотекатыттан көрүүгүн-саҕалыыгын. Иһирдьэ ааһан истэххэ, алдьархайдаах кэми кэпсиир, көрдөрөр экспонаттар, тематическай материаллар аныгылыы сиэринэн оҥоһуллубут история ыар чахчыларын кэпсиир стендэлэр, уруһуйдар, хаартыскалар, макеттар, бэл диэтэр түннүктэр жалюзаларыгар кытта харах уулаах ахтыылары ааҕар, көрөр гына оҥоһуллубут. туттар Дмитрий Павлович көһөрүллүүнү сырдатыыга чахчы да ис сүрэҕиттэн ылынан, элбэҕи ирдиир, көрдүүр эни ыытан, бириэмэни ахсыбакка үлэлээн-хамсаан кэллэ. Тэрийбит музейа суруйбут кинигэлэрэ үлэтэ барыта дьиҥнээх докумуоннарга, ахтыларга олоҕуран сурулуннулар, оҥоһулуннулар. Ахтыылары хомуйарга тулуур, дьулуур, дьону кытта табан кэпсэтии, сороҕор көрдөһүү тылларын өстөрүн сааһылааһын наада диэн Дмитрий Павлович үлэтин туһунан этээччи. Чахчыта да оннук буоллаҕа. Сыралаһан үлэлээбит, саҕалаабыт, атаҕар туруорбут мусуойа быйыл икки тыһыынча сүүрбэ икки сылга отут сылын туолла. Бу эттэххэ, дүбэҥ эрээри унньуктаах отут сыл устата төһөлөөх элбэх дьону, салайааччылары кытта көрсөн, кэпсэтэн, туруорсан, улууспут биир чахчылаах историятын кэрэһэлиир дьоһуннаах-үөлээх үлэ таҕыста. Икки тыһыынча уон алта сылтан Андрей Андреевич Савин аатынан Чурапчытааҕы история уонна этнография музейа, муниципальнай казеннай культура тэрилтэтин көһөрүллүү музейа Хатылытааҕы филиала буолан күн бүгүнүгэр диэри киэҥ эйгэни хабан үлэлии-хамсыы турар.